שלום יחיד קידשא בריך איש שכינתיי. אונז גיימער דא לערנען די צווייטע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב, וואס אונז האבן געלערנט, און ברוך השם איך זעה עס האט זיך אנגערופן א גאנץ א גרויסע עולם, ס'איז א מצב פון לא ירעו לאלהיכם ולא יצומו למיהם כי אם לשמוע דבר השם, די אייבערשטער זאל העלפן אז איך זאל קענען זיין די ריכטיגע שליח צו קענען דעליווערן די מעסעדזש פון הייליגן בעל שם טוב. סאו היינט גיימער לערנען א שטיקל וועגן. גאולה פרטית וואס די בעל שם טוב רעדט זיך קודם מאכן א שטיקל הקדמה צו דער שטיקל אונז ווייס מיר אזוי היינטיגע צייטן זעמער ווייס מיר אונז אלע אונז זעמער אויף א דזשערני אונז זעמער אויף א וועג אונז אונז אונז קומען פון ערגעץ אונז גיימער ערגעץ און לעבן האבן אונז א דזשערני ס'איז נישט אונז שטיי מיר נישט אויף איין פלאץ מ'איז נישט אזוי סטאק אמאל איז געווען מער מענטשן וואס האבן זיך איינגעס אריינגעסעט אין א אין א פלאץ אין א רוטין, און מ'איז געגאנגען אויפן זעלבן רוטין אווער ענד אווער ענד אווער עגעין. היינט ווערט אביסל מער פאפולער און מענטשן פארשטייען שוין, מ'איז געקומען צו די אווערנעס אז אונז זעמיר דא פאר א דזשורני, אונז זעמיר דא צו גיין און צו גיין און אנצוקומען זיך צו רוקן העכער און העכער. נאך א פלאץ וואס עס קלאפט אויס איז אמאליגע צייטן ווען מענטשן האט געהאט שוואכקייטן האט מען עס געטרייט צו קאווערן מיט אלע כוחות אין די וועלט האט מען געטרייט צו קאווערן די שוואכקייטן, סיי אין די משפחה, סיי פערסאנעל שוואכקייטן, ס'האט געמוזט זיין אינדרויסן ממש א פיקטשער פערפעקט פיקטשער, כאילו א שוואכקייט, ווער איך? ניטאמאל קיינער וואס איך קען האט א שוואכקייט, עפעס א רחמנות'ל האט א שוואכקייט, אבער סתם א מענטש? יעדער איינער געווען ממש ממש פערפעקט, היינט איז מען שוין אביסל אויך צוגעקומען צו די אווערנעס אז מ'דארף שוין נישט בלאפן איינער דעם צווייטן, אנשטאטס יעדער איינער זאל זיך באהאלטן זיינע שוואכקייטן, קען מען זיין מער אפן מיט די פאקט אז יא, יעדער מענטש האט שוואכקייטן, יעדער איז אויף א דזשורני, יעדער גייט ערגעץ, יעדער קומט פון ערגעץ, יעדער האט א פאסט, יעדער האט א פיוטשער, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף טרייען מיר דאס אלעס צו טון אונז וואס איז די ריכטיגע זאך פאר אונז זיך ארויפצורוקן פון די פלאץ און די סירקאמסטענס וואס די אייבערשטער האט אונז אריינגעלייגט אין, ממילא איז עס סאך גרינגער צו רעדן פון די קאנצעפט וועגן מענטשן זענען מער aware און מענטשן זענען מער אפן מיט די פאקט

אויב א מענטש טרייט נאר צו זיין איין סערטען רוטין און צו אפערעיטן אויף די לעוועל דעמאלטס האט ער נישט קיין מורא'דיגע שטארקע קעגנשאפט, ער קען זיך מער אסאך מסדר זיין און צו לויפן אויף די איין לעוועל, אבער אויב א מענטש טרייט א גאנצן צייט צו וואקסן און מאכט זיך א גאנצע צייט פרישע שטרויכלונגען א גאנצע צייט פרישע רעזיסטענס ווען ער טרייט ארויפצופארן דעם בארג איז ער שווער א גאנצן צייט מען מוטשעט זיך. ממילא איז דא אביסל א מצב אז מענטשן פילן זיך מער צעפאטשקעט און מער נישט מסודר, וועגן וועגן איך בין נישט דאס וואס איך וויל זיין, און איך האב דאך איך וויל דאך ערגעץ אנקומען, און איך טריי צו גיין ארויף און ארויף, און איך טריי נאכצומאכן און אנצוקומען צו גרויסע הייטס, ממילא קען מען זיך מענטשן פילן מורא'דיג צעפאטשקעט און מורא'דיג נישט מסודר, און ס'זאל קענען אריינברענגען א מורא'דיגע ייאוש און ס'זאל זיך קלאפן אינגאנצן, אה, וואס טריי שוין פלעין צו זיין א פלעינער מענטש, ווי ווילסטו גיין, ווי ווילסט דו ביסט ווער דו ביסט, זיי דיך מסדר, רעקאגנייז דיינע דיינע שוואכקייטן און מאך שלום מיטן מצב און טריי נישט צו גיין אין ערגעץ, טריי נישט אנצוקומען אין ערגעץ, פארוואס טרייסטו זיך ארויפצורוקן, מען קען באקומען א מודיגע ייאוש. סאו די בעל שם טוב אדרעסירט די נושא זייער שטארק, ס'איז א מודיגע יסודות'דיגע תורה אין בעל שם טוב וואס ווערט געברענגט פון זייער אסאך תלמידי בעל שם טוב, די דגל, די תולדות, ר' גדלי' לינעצער ברענגט דאס אין תשיעית חיין, די קאמארנא ברענגט דאס, מען רעדט זייער שטארק ארום וועגן דעם אז הבעל שם טוב זאגט אזוי בעיסד אויף א פסוק אין תהלים וואס דוד המלך האט געזאגט, דוד המלך זאגט אין תהלים קרבו אל נפשי גאולה, דער נענטער צו מיין נפש, צו מיין סאול, צו מיך, נעמט מיין גאולה. זאגט דער בעל שם טוב אז פון דא זעט מען אז יעדער מענטש האט א פריוואטע גלות, א גלות פרטי און א גאולה פרטית. מען זעט פון דעם אז יעדער מענטש האט זיין פריוואטע גלות וואס ער גייט אריבער. אזוי ווי אלע גלות'ן אויף כלל ישראל, מען גייט אריבער אריין אין גלות, ארויס אין גלות, און נאכדעם איז דא א פיינעל גלות וואס אונז זיץ מיר אין, יעדער מענטש האט זיך זיין גלות, און יעדער מענטש האט זיך זיין גאולה, זיין פרייד, וואס ווען ער ווערט פון דעם באפרייט, דעמאלטס איז די גאנצע גלות שוין אמאל נגיה, ער קומט ארויס צו א מצב וואס איז ממש א גאולה פרטית, ער באקומט זיין פערסענעל משיח, צו אים איז שוין משיח געקומען, ער לעבט אויף דער וועלט מיט א מורא'דיגע שמחה, מיט א מורא'דיגע פרייליכקייט, מיט א מורא'דיגע עטשיווענט און עקאמפלישמענט. זאגט דער בעל שם טוב, לייגט נאך דער בעל שם טוב צו, אז ווען יעדער איינער גייט ענדיגן זייער גלות פרטי, ווען יעדער מענטש גייט אנקומען צו דער גאולה פרטי, דעמאלטס גייט זיין די גאולה כללית, דעמאלטס גייט משיח קומען, ווען די גאנצע וועלט, יעדער גייט ענדיגן זייער דזשורני, אלע אידן גייען ענדיגן זייער דזשורני, די וועלט גייט ענדיגן די דזשורני, דעמאלטס גייט אנקומען צו די גרויסע גאולה כללית. סאו ווען א מענטש ארבעט אויף זיין גאולה פרטית, ארבעט ער טאורדס די גרויסע גאולה פון די וועלט, טאורדס תיקון עולם פון פאררעכטן די גאנצע וועלט. פון תולדות שטייט אז א מענטש דארף מתפלל זיין על גאולת נפשו רוחו ונשמתו, זיין נפש רוח און נשמה זענען אין גלות און א מענטש דארף מודיגע תפילות אריינלייגן זיך ארויסצוקומען פון די פערסאנעל גלות. די דגל מחנה אפרים זאגט נאך מער אפילו ווען ער ברענגט עס נאך פון בעל שם טוב, דגל מחנה אפרים זאגט מקובל האט מקובל פון זיין הייליגן זיידן דער בעל שם טוב שכל אחד יעדער איינער חייב לגאול את נפשו איז מחיוב ארויסצונעמען זיין זעהל פון זיין פערזענדליכע גלות. סאו דער הייליגער בעל שם טוב זאגט אזוי לאמיר אביסל צונעמען וואס מיינט א גלות פרטי און וואס מיינט א גאולה כללית בעיסד אויף וואס דער הייליגער קאמארנער איז מסביר ווען ער איז מסביר דער בעל שם טוב און אנדערע תלמידי בעל שם און צווישן די לשונות פון וויאזוי אלע תלמידי בעל שם טוב ברענגען עס אראפ שרייבט זיך אויס א קלארע פיקטשער פון וואס מיינט א גלות פרטי און וואס מיינט א גאולה פרטי. גלות פרטי איז די סטראגעלס וואס יעדע מענטש האט בגשמיות און ברחניות. יעדע מענטש אויף דער וועלט האט סטראגעלס און סוירטן סטראגעלס, גרויסע סטראגעלס און קליינע סטראגעלס. ס'איז דא מענטשן וואס האבן סטראגעלס אין אין זייער סירקעמסטענסעס פון זייער לעבן, זייער טשיילדהוד, וויאזוי זיי זענען געווארן אויפגעצויגן, די משפחה וואס זיי זענען געגאנגען, די מין קינד וואס ער איז געווען, צו מ'האט אים געבוליט, צו וואס זיי האבן פארגאנגען אין זיין משפחה ארום אים. צי סטראגלס וואס דעוועלאפט זיך שפעטער אין לעבן מיט קינדער, מיט רילעישאנשיפס, מיט עלטערן און קינדער, מיט אלע מינע אלע מינע סטראגלס אויף די וועלט, ס'דא מענטשן וואס האבן פרנסה סטראגלס, קענען זיך נישט ארויסדרייען און מאכן א דאלער, לעבן ממש געפערליכע סטראגלס אין פרנסה, ס'דא מענטשן וואס האבן פיזיקעל סטראגלס, די אייבערשטער זאל אפהיטן אז מענטשן זענען פיזיקלי אין צער און אין פעין און אין יסורים און נישט געזונט און. ס'איז דא מענטשן וואס האבן מענטל סטראגלס, זיי האבן שוין אפגעגעבן, היינט איז א געוואלדיגע א וועלט פון מענטל סטראגלס, מענטשן זענען נישט סעטיספייד, מענטשן זענען דיפרעסט, מענטשן זענען האבן אלע מיני מענטל סטראגלס, און נאכדעם איז דא מענטשן וואס האבן ספיריטשול סטראגלס, מענטשן וואס ווילן זיין קאנעקטעד און זיי פילן ווי זיי קענען זיך נישט קאנעקטן צום באשעפער, מענטשן וואס ווילן טון תורה ומצוות און זיי קענען נישט, אדער מענטשן וואס האבן א מורא'דיגע סטראגל מיט דעם צו טון צו טון די תורה און מצוות, זיי האבן ממש ממש א, מיר זענען אין גלות, און זיי ווייסן, מען ווייסט אליינס אז מען איז אין גלות, די סטראגלס, איז א מענטש קען אנקוקן אזוי, ווי איך האב א פלאן, איך בין אראפגעקומען, איך האב א פלאן וואס איך וויל טון אויף די וועלט, און די אלע סטראגלס האלטן מיך צוריק פון מיין פלאן, זיי זענען, זיי זיי שטערן מיך פון מיין פלאן. אזוי קען עס א מענטש אנקוקן. און נאכדעם איז דא די, יעדע מענטש האט זיך זיין שוואכקייט, דאס אסאך מאל קוקט ער זיך ארום, ס'איז דורכגעגאנגען א יאר, צוויי יאר, דריי, איך בין נאך אלץ ביי די זעלבע שוואכקייט, איך קום אגאנצן צייט צוריק צו דעם, די שוואכקייט לויפט מיך נאך אגאנצן צייט, ווי איך גיי אין די סטארי אוו מיי לייף, ווי איך גיי און ווי איך שטיי קום איך צוריק אן נאכאמאל צו די שוואכקייט, דאס איז די גלות פרטי אין וואס יעדע מענטש איז. די אלע סטראגלס וואס א מענטש איז און ווי און וואס וואס נעמט אים ארום די סטארי אוו היז לייף דאס איז זיין גלות פרטי דאס איז די גלות פון וואס ער דארף זיך ארויס נעמען דאס איז די גלות פון וואס אויב ער נעמט זיך ארויס פון דעם קומט ער אן צו א גאולה פרטי דאס איז זיין דזשורני אויף די וועלט וואס עס דארף זיך ענדיגן מיט א גוטע ענדינג עס דארף זיך ענדיגן מיט א גאולה מיט א פרייליכקייט מיט א פערסאנעל פרידאם דארף זיך עס ענדיגן סאו דארף מען אביסל צונעמען וואס מיינט א גאולה פרטית און וויאזוי מען קומט צו צו גאולה פרטית. די ערשטע פראבלעם איז, די ערשטע זאך וואס א מענטש דארף טון, ערשטע פארט פון די סעלושען איז, אז א מענטש דארף רעקאגנייזן די מציאות, וויסן וואס זיין פראבלעם איז, איידענטיפייען זיין פראבלעם, וויסן וואס זיין גלות איז, און ביי וועם איז ער אין גלות, וואס האלט אים אין גלות, וואס האלט אים אין דזשעיל, און די צווייטע, אוואנס ער ווייסט די מציאות וואס ס'איז, ער ווייסט וואס זיין פראבלעם איז, איז די נעקסטע סטעפ איז נישט צו רעזיסטן, אויף ענגליש איז דא א ווארט וואס מ'זאגט, פעין. טיימס רעזיסטענס איקוועלס סאפערינג. די טייטש פון דעם איז אזוי, ווען א מענטש האט פעין, וויפיל מאל ער רעזיסט די פעין, די אמאונט פון פון פון רעזיסטענס וואס ער האט, רעזיסטענס טייטש ער ער פייט די פעין, ער האלט אז די פעין איז נישט גערעכט און ער איז נישט מסכים דערצו און ער רעזיסט עס און ער אזויפיל סאפערט ער. סאו למשל, אייביג א מענטש מאכט א עקסידענט, זיין קאר, ס'האט זיך אים צוקראכט די קאר אביסל, ער קומט ארויס און ער איז ממש גערעגט אויף די פאקט אז ער האט געמאכט א עקסידענט, ער קען עס נישט אויסהאלטן, ער האלט ס'איז נישט יושר'דיג, ס'איז נישט גערעכט, און ער דארף נישט געוואלט, ער יאגט זיך יעצט און פונקט יעצט, און ער עסט זיך און עסט זיך און עסט זיך, די אמאונט פון רעזיסטענס, די אמאונט פון וויפיל לייקענען און רעזיסטענס און צוריק פושן, ער פושט צוריק די פעין, אזויפיל סאפערט ער, אזויפיל טוט אים עס וויי, ווען א מענטש מאכט א עקסידענט און זאגט אקעי, ס'איז מיר געווען באשערט, אזוי האט דער באשעפער געוואלט, דאס האט יעצט געדארפט געשען, און איך נעם עס אן באהבה. האט ער נישט רעזיסט ער עס נישט אזוי שטארק ער עקסעפט עס האט ער נישט אזוי סאך פעין סאו די ערשטע זאך צו סטאפן די פעין דארף מען סטאפן רעזיסטענס אננעמען עקסעפטן די פאקט דאס איז מיין מציאות דא האט מיך די באשעפער אהער געשיקט דא וויל ער מיך דא אין די סיטואשען מיט די מין וואס עס קוקט אויס אזוי מין דארק און אזוי מין שווארץ און אזוי מין נישט גוט און מיט מיינע שוואכקייטן דא האט מיר ער האט מיר געגעבן די טשעלענדזש, דא וויל ער מיך, איך גיי עס נישט פייטן, איך גיי נישט האלטן אז עס איז נישט גערעכט, איך גיי נישט האלטן אז עס איז נישט יושר'דיג, איך גיי מיך נישט טרייען צו שלאגן דערמיט, איך גיי נישט טרייען צו לייקענען די מציאות אז בעצם וואלט איך געדארפט, ניין, איך גיי עקסעפטן, דא בין איך, צו עס איז א רוחניות'דיגע פעין, צו עס איז א גשמיות'דיגע פעין, צו עס איז א פיזיקעל, צו עס איז א מענטעל, צו עס איז א משפחה, צו עס איז א טשיילדהוד פעין, דאס האט ער געוואלט פון מיך, דאס וויל ער פון מיך, ער האט מיך פאר דווקא אריינגעלייגט אין די סיטועשאן, פאר מיין גוטס, עס אקסעפטן און וויסן אז דאס איז די גוטס, און נישט נאר דאס, ער איז נישט קיין קאואינסידענס וויאזוי די פעין האט זיך אויסארבעט אז גראדע וועגן ס'איז געשען אזוי און אזוי פאר דעם האב איך אזעלכע פעין, ניין, דער באשעפער האט דיזיינד פונקטליך וויאזוי ס'זאל געשען, וועלכע פעין דו זאלסט האבן, און וויאזוי פון דעם, עקזעקטלי פון דעם, האט ער פערפעקטלי דיזיינד די פעין וואס גייט מאכן עווענטשעלי ווען דו גייסט ארויסקומען דערפון און דו גייסט עס איבערקומען די שוועריקייט גייט דיך עס מאכן שיין, גייט דיך עס מאכן גוט, עס גייט ארויסברענגען דיינע. דיינע קוואליפיקעישאנס, דיינע טאלאנטן, גייט באשיינען דיין נשמה, גייט מסכן זיין דיין נשמה ברחניות ובגשמיות. סאו די טשעלענדזש וואס דו האסט, די זאך וואס דו פילסט אז דאס האלט דיך צוריק, דעטס עקזעקטלי די פוינט וואס אויב דו ארבעסט עס אויס, דעמאלטס גייסטו זיין א אדם המושלם, דאס גייט דיך מאכן פאר א מענטש וואס איז whole, א מענטש וואס פילט גאנץ, און א מענטש וואס איז שיין און מסוכן, מתוקן. און ווען מען גלייבט אז דער באשעפער האט דיך אריינגעלייגט און ער איז מיט דיך אויף טריט און שריט, און עס איז נישט נאר אזוי ווי דיך אריינגעדאמפט דארט און געזאגט אקעי יעצט גיי פיגור עס אויס קום צוריק ווען דו האסט עס אויסגעפיגורט, דער באשעפער דאמפט אריין א מענטש אין א נסיון און זאגט אקעי יעצט דאס איז דיין נסיון יעצט בין איך נישט דא, דו פיגור עס אויס אליינס, ווען דו פיגורסט עס אויס דעמאלטס וועסטו מיך טרעפן, ניין ניין ניין, דער באשעפער באגלייט א מענטש מיט מיט זיין נסיון פונקטליך ווי ער איז, ווי די קאמארנא שרייבט ווען ער איז מסביר די בעל שם טוב, אז אויב ביסטו אין שאול תחתית זאלסטו וויסן דער באשעפער איז דארט, אויב דו ביסט אין יסורים און אין קטנות און אין מרה שחורה און דין והסתרת פנים וחשכות זאלסטו וויסן אז דער באשעפער איז מיט דיר אין יעדע פלאץ ווי דו ביסט, אין דיין רוחניות'דיגע, אין דיין פיזיקעל, אין דיין מענטל, אין ספיריטשעל נסיונות, אין שוואכקייטן, אין די טיפסטע מדריגה ווי דו האלסט אז ס'איז ממש די עק וועלט, ווי ער לייגט עס אראפ אז איך האב נישט נישט קיין די וועלט נישט קיין יענע וועלט, און ממש מ'פילט ס'איז שווארץ פון אלע זייטן זאלסטו וויסן דער באשעפער איז מיט דיך דארט. ער האט דיך אריינגעלייגט אין די סיטועשן און ער באגלייט דיך און ער גייט דיך העלפן פון דארט צוזאמען ארויסקומען. אויף דעם זאגט דער הייליגער בעל שם טוב אז פאר דעם דערמאנמען אונז אזוי סאך ביי יעדע מצוה און יעדע קלייניקייט און יעדע נקודה וואס אונז טוהן מיר זאגט מען אונז זכר ליציאת מצרים. מען האלט אין איין זאגן מען דערמאנט יציאת מצרים צענדליגע צענדליגע מאל א טאג אויב נישט הונדערטער. ביי יעדע נקודה דערמאנט מען יציאת מצרים דורכאויס די וואך יעדע מצוה אלעס וואס אונז טוהן מיר איז זכר ליציאת מצרים זאגט דער הייליגער בעל שם טוב פארוואס? ווייל אין מצרים זענען די אידן אויכעט געווען אין פיזיקעל און ספיריטשעל און גלות הדעת און מענטל און אלע מינע פעינס און אלע מינע מחלות און אלע מינע מ'האט געהארגעט און געהאקט און און די קאפ איז געווען פארקנאקט און ס'איז געווען מוראדיגע מוראדיגע מוראדיגע פעין און די אידן זענען געווען אין מ ט שערי טומאה און אין איין בליץ אוו א סעקונדע האט זיך דער באשעפער ארויסגענומען פון מ ט שערי טומאה און געמאכט פון זיי עם הנבחר די מאוסט די אויסדערוועלטע פאלק עד היום הזה. זאגט דער הייליגער בעל שם טוב און ס'ווערט מער מבואר דורך דער הייליגער רבי פון לובלין אין ראפשיץ רב זיין ספר זרע קודש, זאגט דער ראפשיץ רב תחילה למקראי קודש, מען זאגט ביי קידוש ווען א מענטש וויל זיך נעמען צו א הייליגער פראדזשעקט, צו א נייע פראדזשעקט, ער וויל זיך מאכן פאר א בעסערע מענטש, פאר א בעסערע איד, ער וויל אנפאנגען ארבעטן זכה ליציאת מצרים, געדענק אז אין יציאת מצרים אז ס'האט גענומען איין ספליט סעקונד, איין סעקונדע, איז ער געגאנגען פון די טיפסטע גלות צו די גרעסטע גאולה, און דאס האט דער רבי פון לובלין געזאגט אז די. פסוק דארף געבן אינספירעישאן פאר א איד אנצוגיין אין אידישקייט, ווען ער וויל זיך מער אריינטראכטן אין די גרויסקייט פון אידישקייט און די גוטסקייט פון אידישקייט טראכט ער אריין אין די נקודה פון זכר ליציאת מצרים ווי פון איין סעקונדע קען עס גיין פון די אטמאוסט דארקנעס פון די מאסט טיפסטע פלאץ ביז די מאסט לעכטיגסטע פלאץ און ווען א מענטש גייט און ער ווייסט אפילו ווי טיף ער איז און ווי צובראכן ער איז און ווי און וועלכע זענען טשעלענדזשעס און אויף זיין דזשורני און ער איז אין א פלאץ ווי ס'איז ענגסט פון אלע זייטן באט ער געדענקט און ער חזר'ט זיך, און ער ווייסט אז דער באשעפער האט אים אריינגעלייגט דארט, עקזעקטלי פון דארט זאל ער אים דינען, און פון דא גייט זיין ישועה קומען, פון דא גייט ער אנקומען צו א ליכטיגקייט, און ס'קען געשען אין איין איינציגע סעקונדע, ווען א מענטש האלט זיך מיט די אמונה קען עס געשען און ס'געשעט אז מענטשן קומען ארויס, און קומען איבער זייער דזשורני. יעצט דארף מען אבער צונעמען וואס הייסט גאולה גלות, ווען ווייסט א מענטש אז ער איז אין גאולה כלפי איין זאך, סאו א מענטש האט א סטראגל, ווען ווייסט א מענטש אז ער האט איבערגעקומען די סטראגל, ער האט שוין געענדיגט אינגאנצן, איז ווען א מענטש קען זיך ארויסשטעלן און דאנקן דעם באשעפער און וויסן, שקויעך הייליגער באשעפער, טענק יו השם פארן מיך געבן די נסיון, ווייל איך זעה שוין צו וואו ס'האט מיך געברענגט. כ'זעה שוין וואסערע קעיפעביליטיס ער האט ארויסגעברענגט פון מיך, כ'זעה שוין וואסערע וויפיל וויסדאם, וויפיל שכל, וויפיל דעת ס'האט געאדט צו מיך אין מיין לעבן, די נסיון, ווען א מענטש קען זיך אויסדרייען, אויף צוריקצוויקס און זאגן אז יא, די אלע שוועריקייטן וואס כ'בין אריבער, עס האט אויסגעקוקט ווי ס'איז אומפאסיבל, כ'דאנק דיך באשעפער דו האסט מיר געגעבן דאס אלעס ווייל כ'ווייס שוין, אז דאס איז געווען לטובה, איך קען שוין זען אז עס איז געשען לטובה, אדער פיל איך שוין, אדער בין איך שוין צוגעקומען אין מיין הארץ שלום מאכן די מצב און געוויסט, איך ווייס ביי מיך קלאר, אפילו איך זע נאכנישט וויאזוי, באט איך ווייס אז עס איז געווען לטובה, איך גלייב אז עס איז געווען לטובה, דעמאלטס איז א מענטש אין א מצב פון גאולה, ווען א מענטש זעט אז אלעס איז לטובה. און דאס איז וואס דער בעל שם טוב זאגט, אז ווען יעדער איינער גייט אנקומען צו די. צו דעם מצב פון א גאולה פרטית ווען מ'וועט קענען דאנקן דעם אייבערשטן אויף די שוועריקייטן וואס מ'האט, מ'וועט קענען זען אז די דזשורני וואס מ'האט איז נישט איז נישט איז נישט איז נישט איי נישט וואס נישט וואס איך בין אריינגעפאלן דא, דאס איז א ספעציעלע זאך וואס איך דארף אויסארבעטן, אנקומען מיט קענען דאנקן דעם אייבערשטן פאר די שוועריקייטן, און מ'וועט אנקומען צו א מצב פון גאולה פרטית און די גאנצע וועלט גייט האבן די אווערנעס, דעמאלטס וועט מען קענען זיך אויסדרייען און דאנקן דעם אייבערשטן אויף אלע גלות'ן און אלע שוועריקייטן וואס אונז זעמער איבערגעגאנגען די טויזענטער יארן און זאגן באשעפער אונז פארשטיי מיר שוין אלעס איז געווען לטובה אלעס איז געווען גוטס דעמאלס וועט זיין די מאמענט פון גאולה כללית וואס גייט ברענגען משיח און אונז קען אונז זעמער קענען זעהן צוריקקוקן אז אז אלעס איז געווען לטובה. כ'האב אמאל געהערט א מורא'דיגע משל אויף דעם וואס מען זעהט אין די תורה אין די קומענדיגע פרשה וואס עס קומט יעצט ארויף אז יוסף'ס ברודער זענען אראפגעגאנגען אין מצרים, קויפן עסן, זענען איינוועגס האבן זיי געטרייעט אפשר וועט מען קענען טרעפן זייער ברודער יוסף, למעשה זיי קומען אן דארט זיי ווילן איינקויפן מען רופט זיי אריבער צום קעניג, זיי כאפן נישט וואס דא גייט פאר וואס וויל דער קעניג פון זיי מען פארקויפט זיי עסן מען האלט זיי איין די מען געט זיי צוריק די עסן מיט די געלט נאר שפארט מען א שמא מען שפארט איין בן יומא מען געט צוריק מיט די בעכער אן די וואס גייט פאר דא איז אזויפיל קוועשאנס סאו מעני טינגס דאזענט מעיק סענס מיט דעם קעניג דא וואס וויל ער. סאו אין די תורה שטייט קיינמאל נישט ארויסגעשריבן וואס יוסף האט געוואלט מיט דעם און ס'שטייט אויך קיינמאל נישט די מאמענט ווי יוסף עקספלעינט פאר זיינע ברודערס וואס ער האט געוואלט מיט די אלע זאכן און וואי דעי העד טו גאו טרו די אלע שוועריקייטן מיט די אלע שטרויכלונגען. נאר וואס דען ווען יוסף איז ארויסגעקומען און געזאגט פאר זיינע ברודערס צוויי ווערטער. ער האט געזאגט אני יוסף, איך בין יוסף. דער קעניג וואס האט גענומען געלט, געטראגן געלט, איינגעשפארט ביהמ ד און ארויסגעשפייט איך בין יוסף, האבן זיינע ברידער געזאגט, אה, נאו ווי געט איט, יעצט פארשטייט מען שוין אלעס וואס דו האסט געטון. האט יענער געזאגט, אז ווען משיח גייט קומען גייט זיין די זעלבע מאמענט ווען דער באשעפער גייט זאגן אני השם, איך בין דער באשעפער, די אלע סאפערינגען, די אלע שוועריקייטן וואס כלל ישראל איז אריבער עז א האול צוזאמען, וואס יעדער מענטש איז אריבער אליינס, אלע דארקנעס און אלע אלע מינע זאכן זיי וויסן אני השם, איך בין דער באשעפער, איך האב עס געטון, איי וואס ביהיינד איט, און דעמאלטס גייט גאנץ כלל ישראל אפן די אווערנעס און זאגן אה נאו ווי געט, יעצט פארשטיי איך שוין, יעצט דעמאלטס גייט מיר יעדער צוקומען און מ'וועט קענען דאנקן דעם אייבערשטן פאר זאכן וואס האט אויסגעקוקט מורא'דיג שווער און מ'וועט פארשטיין דעמאלטס וואס די וואס די נסיון איז געווען און וויאזוי דאס די דייקא די נסיון האט אונז געברענגט צו די גאולה, דאס איז געווען א טעילארד מעיד, קאסטום מעיד אויסגעשניטענע נסיון וואס וואס האט ברענגט צו דיין גאולה פרטית און כללית. סאו אם ירצה השם נעקסטע וואך גייען מיר לערנען.